meniň we meniň maşgala agzalarymyň üstüne hüjüm edip, zorluk bilen ýokanç keselleri hassahanasynda gulp astynda saklan türkmen häkimiýetleriniň zulumyndan gutulmaga ýardam beren Türkmenistanyň Hronikasy saýtynyň redaktory Farid Tuhbatullina, Human Rights Watch guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça direktorynyň orunbasary Reýçel Denbere, Amerikanyň we Ýewropa Birleşiginiň Aşgabatdaky ilçihanasynyň işgärlerine, Martin Ennels fonduna we beýleki halkara guramalaryna öz minnetdarlygymy bildirmek isleýärin. Biziň Aşgabatdan Ženewa uçmaly günümiz ir sagat alty otuzda dört sany ak halat geýnen Kenwäniň işgäri meniň üstüme dökülip, meni zorluk bilen Tiz kömek ulagynda Ýokanç keseller hassahanasyna alyp gitdiler. Bizi alty günläp gulp astynda sakladylar. Baran günümiz, bizden gan hem-de burun boşlugyndan suwuklyk alyp, analiz etdiler. Ir ertirden, heniz haramzada ak halatlylar biziň üstümize dökülmänkä, sagat alty otuzda biziň ähli mobil aragatnaşyklarymyz, internetimiz öçürildi. Mobil telefonlarymyz öçürildi. Meniň öýüme gelen myhmanyň ýarawsyzlyk tapan gününden soň, iki günläp Maýa meniň öýüme gelmändi. Olar Maýany hem kontaktda bolduň diýip, hüdürläp alyp gidipdirler. Maýanyň meniň bilen kontaktda bolandygyny-bolmandygyny olar nireden bilýärmişin? Ol meniň bilen kontaktda bolmandy. Ony hem bigünä halyna hassahanada alty gün sakladylar. Maýa ir ertirden öýünden çykanda, eýýäm özüniň öýüniň daşynda garawullaryň bardygyny görüpdir. Olar öz awtulagynda meniň ýanyma gelmek üçin öýden çykyp ýola düşelerinde, olary polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgärleri saklapdyrlar. Maýa eýýäm rejäniň geň däldigini aňyp, maşynyny düşüp özi ýöräp uranda, polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgäri onuň yzyndan ýöräpdir. Maýa öz elgoşlary bilen ýubileýny köçeden Surikow köçä çenli ýörände, Polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgäri onuň yzyndan ýöräpdir. Kaýynyň haýsy bir işgäri ýolagçynyň yzyndan pyýada ýöräp, ony ugradýar. Onuň yzyndan ýöräp gelýän awtoinspektor, Dur gelmejä, dur, häzir çözleşýäs, häzir goýberýäs sizi diýip, şeý diýip yzyndan ýöräp gelipdir. Bular eýýäm gijäniň ýarymyndan Kaýynyň işgärlerini hem örüzip, özleriniň haram işlerine olary hem goşup, olary hem ulanypdyrlar. Hassahanada bolan üç günümiziň dowamynda biz aç-suwsuz oturdyk. Soňky üç günde bize bolar-bolmaz nahar hödürlediler. Emma biz olaryň bolgusyz naharlaryndan hem-de hödürlän däri-dermanlaryndan boýun towladyk. Alty günden soň, ilçihanalaryň we halkara guramalarynyň tagallasy bilen bizi öýe goýberdiler. Bu jenaýat näme üçin edildi? Bu bizi uçara goýbermezlik üçin prezident Serdaryň hem-de onuň kakasy Gurbangulynyň, adalatçy Ýazdursun Gurbannazarowanyň hem-de, Milli howpsuzlyk ministri Atagaraýewiň dil duşmeginde Atagaraýewiň gara niýetli işgärleriniň gatnaşmagynda amala aşyryldy. Bu bizi Ženewa goýbermezlik üçin öňünden ýörite planlaşdyrylyp gurnaldy. Bu jenaýat indi ikinji ýyl gaýtalanýar. Geçen ýyl hem men Ženewa gidip, Martin Ennels baýragyny almaly bolanymda, Aşgabadyň aeroportunda biziň pasportlarymyzy bilkastlaýyn zaýalap, bizi uçara goýbermediler. we Ataogul Berdimuhamedowlaryň görkezmesi bilen ýörite gurnalýar. Gurbanguly, sen ozal ak haladyň içinde gara sütün bolup, ýurdy zaýaladyň, ýurdy tozdurdyň, halkyňy horladyň. Edeniň diňe haramlyk boldy. Emma sen indi haramlyk edýän Kenmäniň gara niýetli işgärlerini ak halada salyp, meniň we meniň maşgalamyň üstüne çozdurdyň. Ýöne erkek bolýan bolsalar, öz gara eşiginde öz gara niýetlerini amala aşyryp, biziň üstümize öz egin eşiginde gelmeli ekenler. Adamlar ýarawsyz bolup tiz kömek çagyranda, olara tiz kömek wagtynda ýetişmän, adamlar ölýärler. Emma biziň üstümize çozdurmak üçin ir säherden üç sany artykmaç tiz kömek ulagy tapylypdyr. Bu, elbetde, Gurbanguly bilen Serdaryň görkezmesi boýunça edildi. Türkmenistanyň saglyk ministri hem bu işlere ýolbaşçylyk edipdir. Sizde utanç-haýa, namys ýokdugyny bütin dünýä bilýär. Geçen ýyl, men Ženewa gitmeli bolanymda, seniň wezipä ynanan adalatçyň Ýazdursun Gurbannazarowa meniň özümiň Ženewa gitmekden boýun towlamagymy talap edipdi. Emma men onuň bilen razylaşmanymda, ol maňa, Şu gezek gitmekden boýun towlamasaň, hiç wagt daşary ýurda çykmarsyň diýipdi. Häzir ol özüniň şol beren wadasyny ýerine ýetirýär. Emma Hudaýy ýatlamaýan lolularyň erteki güni, soňky güni ýadyna düşmeýär. Gurbanguly bilen Serdaryň öz oýnaş zenanlaryna uly wezipeleri berýändigini uly il bilýär. Wezipäňden peýdalanyp, saňa ýüz tutýan ildeşleriňe, şol sanda maňa görkezýän zulumlaryň üçin, Ýazdursun, men saňa Gurbanbibi Atajanowanyň düşen gününe düşmegiňi Allatagalladan dileýärin. Seniňem ahyrynda boljagyň Gurbanbibiniň düşen günüdir. Milli howpsuzlyk ministri Ata Garaýewe we onuň jenaýatçy işgärlerine bolsa Isgender Mülikowyň düşen gününe düşmeklerini dileýärin. Bir wagtda meniň pensiýamyň ýarysy bikanun kesilende, gunuň dikeldilmegini sorap men Gurbaniýewe ýüz tutup baranymda, ol maňa meniň pensiýamyň dikeldiljekdigine söz berip, meni aldapdy. Meniň gargyşym ony ömürlik türmä ugratdy. Gurbanguly bilen Serdardan birugsat aýalynyň aýak ujundan girip bilmeýän Milli howpsuzlyk ministri Atagaraýew we onuň jenaýatçylary. Bize görkezýän görgüleriňiz ähliňiziň başyna geljek de ikuçsyzdyr. Üçkelle Serdaryň bolsa öz maslahatçylaryna gulak salyp bütin dünýä masgara bolýandygyndan habarsyzdygyna men gynanýaryn. Eýranyň prezidenti bigünä raýatlaryny dardan asyp, keýp çekýärdi. Onuň uçary ýakynda daga-daşa urlup, onuň ölümine sebäp boldy. Size-de Eýranyň prezidentiniň ölümi ýaly ölümi men Allatagaladan dileýärin. Ýa Dursun, sen geçen ýyl Brýussele gidip hasabat bereniňde, Açylowalaryň pasportlary zaýalanypdyr. Olar täze pasport alyp, ýene-de gaýdyp bilerler diýip, söz beripdiň. Indi bu ýyl hasabat bermäne gideniňde näme jogap berjek? Siz ýalan sözlänizde ýüzüňiz gyzarmaýan bolmaly. Siziň ýüzüňiz eşegiň dabandan hem galyň bolmaly. Bu oýunlary gurnajak bolup, meniň öýümde ýarawsyzlyk tapan iki çaganyň enesi, adamsy ýogalan ýetim zenany newrologiýa hassahanasynyň reanimasiýa bölüminden alyp gelip, Ýokanç keseller hassahanasyna salypsyň. Onda hiç hili ýokanç keseliň ýokdugyny onuň lukmany aýtsa-da, saglyk ministriniň buýrugy bar diýip, baran adamlar ony hassahanadan alyp gaýdypdyrlar. Şeýtmek bilen, siz ony hakyky bejergiden mahrum etdiňiz. Ol ýarawsyz zenanyň adamsy iki ýyl mundan ozal ýogaldy. Ol özüniň iki sany boýy ýetip duran çagasyny zordan ekleýär. Ol zenanyň iki müň ýedinji ýyldan bäri jaý nobaty bar. Ol özüniň jaý nobatyna jaý berilmegini sorap, prezidentiň adyna ençeme arza ýazsa-da, onuň arzasy haly şu güne çenli diňlenmedi. Siz ony esasy bejergisinden aýyryp, galmaz güne saldyňyz. Sizde ynsan gany bar bolsa, indi ony ömürlik ýarawsyz edendigiňizi boýun alyp, ediň indi oňa kömegi, beriň onuň jaý nobatyna jaýy. Onuň indi özüniň ýetim çagalaryny ekläp biljegine hem saglygynyň ýetjekdigi gümana. Ol indi saglygyny ömürlik ýitirdi. Ýa Dursun, saňa ýüz tutýan raýatlaryň kanun boýunça arzasyny kanagatlandyran ýeriň barmy? Sen adamlara kömek etmäge çalşaňok. Sen olara başdansowma jogap berýärsiň. Saňa ýüz tutýan adamlara seniň berýän jogaplaryň Olimpiýa şäherjiginde ýokarky gatdan ýere oklanyp öldürilen gyzyň hossarlaryna berilýän jogaplar ýaly başdansowma jogaplar. Seniň ipoteka jaý nobatyňy almaga kömek etjek diýip, meni hem üç ýyllap aldap gezdiň. Sen maňa beren sözüňi meni Ženewa goýbermeli üçin ulanan ekeniň. Men seniň ýalançylygyňa indi düşünýärin. Seniň gurnaýan oýunlaryň meniň şol baýragy almazlygym üçin edilýän oýunlar. Men pul adamsy däl. Men şol baýragy almanymda-da aç ölemok. Meniň goşa planymy ýykyp-ýumuryp meni köçä daganyňyzda-da men ölmändim. Şol baýragy almanymda-da men aç ölemok. Men şol baýraga mynasyp boldum. Muny bütin dünýä bilýär. Şol meniň üçin iň uly bagt. Siz bolsa özüňiziň gurnaýan gara oýunlaryňyz üçin Allatagalanyň öňünde jogap berip, bala-çagaňyzdan taparsyňyz. Her ýylda Brýussele, Ženewa baryp, Türkmenistanda adam hukuklary goralýar diýip, ýalan maglumatlar berip, kyrk emjeňiziň birini gysdyryp, halkara guramalaryny aldýarsyňyz, olara Türkmenistanda adam hukuklary goralýar diýip, ýalan hasabatlary berýärsiňiz. Şol wagtda siziň ýüzüňiz gyzarmaýan bolmaly, sebäbi sizde utanç-haýa ýok. Siziň ýüzüňiziň hamy eşegiň hamyndanam galyň bolmaly. Emma siziň bu edýän jenaýatlaryňyz halkara guramalarynyň hem öňünde aýan bolar. Siziň haram planlaryňyzy ýerine ýetiren, ak halat geýen jenaýatçylaryňyzda meniň öýümiň açary galdy. Olar meni tiz kömek maşynyna basyp salanlarynda, elimden açarymy gaňryp aldylar. Olar meni hassahana salyp, yzyna gelip, öýi açjak bolup duran wagtynda gyzym ýetişipdir. Siz gije-gündiz ýurdy talap, milleti talap gazanan haram pullaryňyz size az boldumy? Indi siz meniň öýümiň açaryny alyp, meniň emläme hem talaň salmakçy bolduňyzmy? Ogrulykdan, parahorlukdan, ili talamakdan baýan haramzadalaryň hiç zatdan gözi doýmaýan bolmaly. Olar indi, meniň elimden açarymy alyp, meniň öýüme talaň salmaga synanyşýarlar. Eger meniň öýüm açylyp, meniň öýümden emlägim ogurlansa, Gurbanguly, onuň günäsi seniň we seniň ogluň Serdaryň boýnundadyr. Men ýetmiş ýaş ýaşadym. Men dünýäde ýaşajagymy ýaşadym. Emma size şeýle ýaşlar hem miýesser etmesin. Saparmyradyň haram ölüşi ýaly, siziňem haram öleniňizi millete görmek miýesser etsin. Men elimden açarymy gaňryp alanlarynda, açarymy ber diýenimde, haram ak halatlylaryň birisi maňa, Saňa o dünýede açar nämä gerek diýdi. Sen meniň ýaşymy ýaşama. Men ýaşajak ömrümi ýaşadym. Hudaýdan gorkmasaňyz, gaba öldüriň, zäherläp öldüriň. Zäher bilen guran oýnuňyz hem bala-çagaňyzyň başyna gelsin. Ýedi adamy alty günläp gabap saklamak üçin hassahananyň tutuş bir bölümini boşadyp, onda ýatan agyr hassalary öýlerine goýberip, Şumy siziň halka edýän kömegiňiz? Şumy siziň halka berýän medisina kömegiňiz? Saglyk ministriniň buýrugy bilen diýip, agyr halda ýatan hassany reanimasiýa bölüminden ýokanç keseller hassahanasyna geçirip, onuň saglygyna uly zeper ýetirdiňiz. Hudaýdan gorkmadyňyz. Saglyk ministri, näçe gün işlärsiň, seniň ertebirigün syrtyňa depiljegin görnüp dur. Siz režime hyzmat edip, hijiňiz sag bolsun alan ýeriňiz bolmandy. Gabalga ýatan ýedi adamyň hiç birinden ýokanç kesel çykmasa-da, biziň öýlerimizi dezinfeksiýa edip, biziň öý goşlarymyzy weýran etdiňiz. Meniň jaýymy ýykyp, Saparmyrat dünýäde görendimi? Meniň oglumyň awtoulagynyň aýnasyny döwdürip, Mölekow bilen Baýramow bu dünýäde gönendimi? Meniň nähak kesilen pensiýamy dikläp bererin diýip, meni aldan Gurbanlyby Atajanowa gönendimi? Meniň ýykylan jaýyma derek berilmeli ipoteka jaýymy on ýedi ýyllap bermedik Atajan bu dünýäde gönendimi? Gurbanguly, men saňa seniň ogluň bilen, Adalatçyň bilen, Milli howpsuzlyk ministriň bilen, Eýranyň prezidenti Raisiniň ölümi ýaly ölüm dileýärin. Şu wagta çenli meniň dileglerim ýerine gowşupdy. Allatagalla ýokarda bar bolsa, bu dileglerim hem ýerine gowşar. Milletiň aç, halka ösümlik ýagyny, halka arzan uny, çöregi berip bilmän, utanman nädip kresloňyzda oturyp bilýäňiz? Nädip bala-çagaňyzyň öňünde utanman agşamly edinileýäňiz? Açylygalary ýoldan alyp galdyk diýip, uly iş bitiren bolup, agşam bala-çagaňyzyň ortasynda oturyp çörek iýbildiňizmi? Binamyslar, siziň ýaly binamys, bigaýrat ýolbaşçylar hiç bir döwletde ýokdur. Iň bir ýaramaz ýurt diýip hasap edilýän ýurtlaryň milletiniň ýaşaýşy hem biziň milletimiziň ýaşaýşymyzdan ýüz esse gowudyr. Milletiň açlygyna seret, halkyň garnyny doýur, halkyň daşary ýurtlarda entemez ýaly ýagdaý döret. Diňe bir gün büdürärsiňiz, haýsy gün büdürejegiňiz belli däldir.